Нәрсә әйләндерәсең аны? Э, бу пешкән йомырка. Ул әйләнә. Күрдең? Ә моны мин әле генә тау оясыннан алдым. Ул чиле пешле. Әйләнмәскә тиеш.

Может, румба-юмба или теге не? Хип-хоп.
Эй, танцор, кредитка акча таптыңмы син? Хаман мен.
Хаман кредит. Акча табыргамы сиңа? Хәзер. Мин талант. Мин танцор. Кыскасы, бию миннән, акча синнән. Менә сиңа. Эшләп әтәк. Заначкаңны чыгар тизрәк. Хик.

Ну хатын, Дәүләт яңа смс пропуска ясады. Бик тә уңайлы вакыт белән. Иртәнге биштән җидегә кадәр спорт белән заниматься итәргә яри, ди. Анда да покой юк. Бу вакытта бит кешенең эте дә урамга чыкмый. Минем овчарка килеп җиткән. Ә нигә бу вакытта чабырга ярый? Потому что бу вакытта коронавирус җыклый.
Килгән-килгән мунчага утын да күтәреп кайт. Хәзер инде менә.

Иванчита ис машинадан түгел, анардан килә. Кеше маска кигән, синеке кая? Хатын, какой, нинди маска булсын инде бу? Чырай капланган, кылак тырпайган. Не волновайся, хатын, все схвачено. Так, мега крутой маска, любой политика, отмазка. Оле, хоп. Ну. Дай снимать всем показать. Давай. Кая киттең? Ипигә барам. Машинаң кая?
Менә яңа машина.
Ни биттен, ни крашенный.

Хәле беткән саен газ чыгарып бара. Да? Әле. Любовь моя, я за хлебушком. Әле. Әле. Әле. Хоп. Әле. Рушникта кырып. Әле. Хоп. Әле. Давай. Ой.
Кая киттең? Син безнең стиральный машина янганны беләсеңме? Да, температурная моя. Мин сиңа подарок сделал новый.

Нишлисең? Минем марафон, физкультура. Ни урманда түгел? Урманда битләрнең кросс. Мин аларга конкурент кына.
Нинди кызлар карыйсың анда? Хаттин, зачем ты так на меня раешь? Бу минем тренер. Әйттем бит, марафонга записаться иттем дип. Менә шулай атна буе быт селкетсәң, акча бирергә тиешләр. Кекрәймәсәм. Алла, движениеләрне телим. Март аенда ышкылып йөри торган матчалар кебек беләм. Эй, спортсмен, бакчада бәрәңге марафоны көтә.

Выпускай бычка. У меня раунд за мной. Это день победы. Порохом пропах. Кай җыендың болай? Бүген день победы. Юбилей. Сугыш беткәнгә 75 ел. Менә танк ясадым әле. Парадка чыгам хәзер. Быел бит онлайн парад, телевизордан гына карарга ярый. Как телевизордан гына? Без телевизордан карыйбыз.

Өч круг бирәбез дә, кереп ятабыз. Шул көнгә калдык бит хәзер. Шарапҗан, безнең продукты бетә, кибеткә барырга кирәк. Слушай, хатын, хәзер бөтен продукты табигатьтә менә. Тот та кычытка пешереп аша. И кычытмаган җиремә кычыттырып йөрмә минем. Безнең бит бәрәңге дә бетә. Так.
Без бәрәңгене кайчан чәчтек? Кичә. Тогда икенче атнага алабыз. Өлгерәдеме? Авызыңны тотып пап итим. Бәрәңге бетә дисең бит. Ашсын кизәк кире казып алырсың да ашарсың. Подумаешь, быел бәрәңгене иртәрәк алабыз. И не волновай меня. Оставь на меня покой.
Шарапҗан!
Да. Ишеттеңме соң, уникесеннән садиклар эшли башлый ди. Ишеттем инде.
Бик логично эшләгәннәр. Ата-аналар нишләтмиләр?

Оле хоп! Мин Шәрәпҗан паук за тарелку кашки развеселит всех вокруг. Нәрсә карап торасың? Барам дисәң, мин анда сиңа бегемот костюм алып кайттым. Так что возьми себя на руках.
Кая киттең? Какая?
Работать! Ура! Гыйп-гыйп, ура! Путин айтты, маска, перчатка киеп, предохранаться итеп эшләргә барсаң ярый диде. Кая барасың инде? Ну, шәһәргә китәм. Пока концертлар юк, конечно. Ну, туйлар булса да үткәрәм, не переживай. Хәзер бит туй үткәрсәң дә, уннан артык кеше җыерга ярамый. Как?
Уннан артык кеше җыю ярамый. Калганнар тәрәздән карап торамы? Кыскасы, эш эзләргә кирәк, пока Путин не придумал. До свидос и покадос. Ау, Фидерзейн.
Шулай эш эзлисеңме син? Таптым инде мин. Нинди эш инде?
Ник, күрмисеңме? Мин хәзер главный акушер

Сознание потерял. Ике сәгать аткач үйтеп яттылар. Хәзер нәрсә?
Менә тачка ярышына әзерләнәм. Капчыкны куйдым. Тренироваться итәм беренче урын алырга. Мине утыртып тренироваться ит. Хәзер сине утыртсам, точно беренче урын алам мин. Геморрой буенча. Не волновай меня. Тартны мине покой. Нас тартма. Эй! Нишләп ятасың анда? Ой, хатын. Как тебе дела? Кичә тачка белән чыгып киткәнең, сабан туйга әзерләнәм дип. Тачкын кая? Как кая?
Мин аны ни? Менә подменял раскладушкага. Чайга абонемент алдым. Нинди абонемент?
Как нинди?
Сарык көтү көтәргә. Бик рәхәт эш икән. Йоклыйсың, эшең бара, килеп ашаталар да.
Болай ятсаң, бөтен сарыгың адашып бетәчәк. Хәтер, не волновайся, адашмый.
Алар навигатор буенча йөри. Так что возьми тебя на рука, абонемент эзләп кара. Сарык көтү миңа,

Мондый кага кага Микин аби, упривана җаный, упривана җаный.
Шарапҗан! А. Күрше туган көнгә чакырды, нишлибез? О, тагы расход. Әле теге айны гына туган көне иби. Ул нәрсә, ай буе туган что ли? Керә алмыйбыз диген. Торт булса да кертик инде. Уф, Хәтта дистанционный бөтен әйбер, понимаешь, нет? Әнә, ватсаптан гына берәр ни, торт картинкасы җибәр, момент барып та җитә, бозылмый да. Алайса, синең дә туган көнеңә чакырмыйбыз инде. Как так? Ты что, хатын? Я же шутканул. Я уже подарок приготовил. Во. Акча каян алдың? Алмады, безгә бит моны уң як күршеләр подарить иттеләр. Ә без сул якка подарить итәбез. Каян белсен алар? Не волновайся, температорная моя. Бер биш елдан соң кире әйләнеп кайта ул безгә. Так что күршене хаппи вяздай тую